Heeh, jadi kita kada usah panjang lebar lagi bubuhan ikam anak hiburan kalau leh. Makanya ini berdua ada kawanan nah. Jadi kita akan melihat kayak apa Sulian nih lantih ke dinya juga bepander. Ya kalau ah, nih aku nih bubuhannya modelnya basic barabai dan Sulian ini adalah basicnya kandangan cingai. Kandangan cingai. Cagat ya. Cagat. Ih, cancang. Direksi lah hari ini lah.
Ih, iya itulah.
Binian bungas.
Binian bungas.
Kayak baju joget.

Mungguir binian.
Ngini Anya Geraldine jua ngini. Dah ikam tonton lah weh aku kada.
Mimi peri ini nih leh. Hmm, mantap lah mantap. Ini ada nuansa berbeda di Kalimantan ada ini kan. Eh, aduh, hai. mantap.

jadi anu nih hmm. nah ayo kena aku empat maandak ayo dari kamu kan susah ini aku gede dero nih nah, iya iya iya, iya. mau dibinian nang ganal susu kan oke okay lah eh, ini mohon maaf lah bubuanmu yang komen nih bang pian bang lanji bener nih malam mah kami upload karena siang ikam dan nonton siang pura-pura miskin depan dia enak kali ya ada kejutan apa nih
oke saya pura-pura miskin nih oh
Kasiannya ini biniannya leh. Mana bungas sugih di inya.
Bepacaran lawan pegawa anu orang bejual taiti. Tapi bubuhan taiti kan kena sarik nih bubuhan penjual taiti kada. Aku katuju lawan taiti mu lah. Berarti berhasil tu nah. Ya ya tapi kan bujur inya begawi taiti tapi bibiniannya nang handak lawan inya.
Ih, orang nih sadang aja usang macam-macam tuh. Tapi Dia bikin dakun. pakai pelet kalau nyusuliannya kan. Nah, mungkin juga lah. Woi, kenapa kalau pulang harus cium kening? Karena kalau cium bibir Wah, ini suliannya berbeda benar jauh kan kita nah. Oh. Nanti nangis.
Oh, Bangun. Kemal, Kemal. Nih bibinnya nang kita lihat tadi mandinya high class mandar nih jauh lawan kita nang mahir nang malunta di sungai ini. Pelet cowok terkuat jatuh kepada cowok yang badannya gendut. Nah nih nang gendut nih kam handak kada? Ah, iya. Kada kam aku suliana jujur lah. Aku tuh muar juga lah bibinian nang modelnya tuh apa yo berkata-kata kayak itu tuh. Hmm. Jadinya seolah-olah menerima apa adanya. Ya. Tuh dustainya wara kam.
Dustainya. Ih mana nganya?
Ini nang gendut tadi. Handak lagi mau nang gendut. Cakak dus dia, dusta. Eh,

ini berubah nang kayak ini kan tetap aja jadi kayak pemabuk ini memang anu nih ini maginnya ay ih aduh hehan kayak itu pang kam dari pemabuk mungkin jadi apa jadi good looking makanya Kalimatan keras ni dasar dasar keras bener. Itu yang banyak pilihan tuh. Wes. Wes. Oh kada gugur.
Wah. Oh nih mana aja misalnya.
Iya aku nang gugur tuh ada apa juga. Pilih.
Nah, kain nah.
Yang asa ada yang hendak kayak kan. Nah, salah akun ya.
Iya kan gugur kan latih seorang kan. Kada bibinian wah ini muninya bangga bener lih. Bila bila anu nih dadanya ganal kan. Hmm, cuma kalau jadi akal itu kawan nih dikasaki pakai oh dikasaki pakai yang ini kan. Iya.
Heeh.
Amun lalakian pang sulah menurutmu nah. Hmm. Amun inya batang itu tag, anu ganalnya bangga lah juga menurutmu.
Mau eh bangga juga cuma amunnya ganal wara kada harus kada bangga.
SMA itu mungkal kayak ini udah Wan, kalau le anunya tuh sulian. Asa hendak sekolah pulang aku. Eh, asli gam.
Kada anunya tadi ya, nang ritme kayak ulat kayak itu, nah. asli gam ha.
Nang kayak itu tuh kan mau tambus hayalan. Malam-malam coba nonton nang kayak ini nih. Mau kada nyabu nih kan bisa apaan nah.

Pilih. Terus ada nih nang kayak ini jadi fitnah jadi kekawanan gam. Mm-mm. Kita disambat bepilit kah aja. Pilet ja. Atau misalnya sugih.
Mm-mm. Tapi kada apa-apa aja pang tuh hak bibinian memilih kalau lih. Nya Iya. harus realistis juga bibinian sulenai. Jangan nang anuhan laki nang pandir wara tinggalkan aja. Nang bubujuran nih ada nah nang kayak ini nih. Eh, cuman gelianan juga pang nonton nang kayak ini teh.

alisnya tebal amun aku kada pang nah bulu kakinya lebat iya
nah itu warai berisi de asam ku kada kawa jua kam di anu itu jadi patokan kada jadi patokan banyak nang napsuan tuh bininya karas iya tuh coba ikam tes beduduaan nang biar kada bekaning ha sama sekali nya munnya dasarnya bujur normal kecuali bancir lah jadi mun bancir dasar kada mahantong tapi binian.

oh ini pede bener bibinian nang kayak ini nah habis sam nah diiringi orang diiringi lakian han han kayak itu pang potret bibinian kita nih Pina Musti kan mengawai pas didatangi lakian lalu kada hendak makanya bubunmu jangan terlalu memberi harapan bungulai

Kita cari video yang terakhir nah supaya guys penutupnya yang oke okay lah. Nah ini bunga selian nah. Tangan kan pukul. Anjay ha. Sudah tahan aku ngintu. Nah selian.
Nah. Nah iya nah.
Nah iya pacul. Pacul nah. lagi bos.
Pacul, pacul angkat angkat. Eh, Nah, itu.
kurang kurang kurang kurang.
Kurang.

Siapa yang pengen mau jadi selingkuhanku?
Aku yang berminta. Minta pap aku kasih. Pengen temenin Diga setiap hari ketemu. Eh. Kada ada bibinian nang kayak ini. Dustainya. Dustainya. Ikam bubuhanmu

Iya ya bujur bujur. Kalau nya ada yang anak datang ke sini silakan anak bejalanan. Heeh. Iya, iya. Silakan ya datang. Karena di benua kita ini aku jujur bebuannya tuh banyak yang anu bang. Maksudnya bila udah merasa tinggi tuh jarang hakun ke bawah deh. Heeh. Kecuali kafe official. Heeh, nang hakun nang hakun tuh maksudnya aku kan menganggap ikam nang bawah juga lah. Cuman kita sama aja kada ada perbedaan bos ay. Kafe official yang paling banyak subscriber nih yang datang ke sini.